Ka piki mai, ka kē mai, homai te waiora ki a au, e tūtehua ana rā te moe a te kuia i te pō i rarua ai, ka pō, ka pō, ka ao, ka ao, ka awatea. Kia ora huhui mai ana tātou, hono tomo mai rā, Ā, mā te kuaha o Nāwai i Teka kia noho tahi ai tātou i roto i tō tātou whare kōrero, ā, i tēnei tata nāu te mea atu i tēnei pō, nā te mea, ko, ā, ngā, ā tātou, ā, hui katoa i ngā tau kua pahure nei, me mahi pōkē, engari, nā titiro ki waho, ā, kua mau mai mātou i a koutou, e. Tōrengi haere ana te rā, nō reira i tēnei ahiahi. Tēnā koutou, koutou e noho mai ana i runga i ngā tini kāinga, tū pekepekenga o ō tātou mātua tūpuna, kua huri atu ki te pō. Nā, i runga i tērā kōrero, ka mahara tonu ake ki ō tātou karanga maha, kua mate i ngā wā tata nei, muri mai i tērā o ō tātou Tūtakitanga, ki runga i a Nāwai Teka, nō reira haere koutou e ngā mate haere, koutou tēnei kua ngaro atu ki te umu o Papatuānuku, hoki ki Tāwauwau, te kāinga mutunga mō tāua mō te tangata, nō reira e ngā mate, haere, haere, haere. Kia ora humano tātou. Kia ora.
Tātou me ngā take nunui o te wā. Te tīmatanga o te tau e hanga rite ana ki te tangata, ki taku titiro matua tame, te tīmatanga o te tau e pai te aro o te tangata, Te tū i te, te, te ata tērā. Engari te roa ngā haeretanga atu o te tau, ka tae ki te mutunga o te tau, ko pō, ā, ko mate moe kē te tangata. Koia pei pēnei te nui o te korikori o te ao nei. Ā, kia ahatia rā, e moe ana au, ā, Te Rā o Waitangi, kua pahure noa atu, i roto i tēnei ao hōro te hurihuri, anō nei e rua kē tau ki muri, engari e rua noa iho ngā wiki ki muri, ā, ka tū te Rā Haka Nui i te Tiriti o Waitangi. Nā, ka puta ngā raruraru e kua tau nei ki runga i te Pāti Māori, ā, ahakoa e rua kē wiki. ki muri, e te tūmanako pea kia puta tonu atu he kōrero i taua wā anō, i te wā e mahana tonu ana te kai. Kore taea te pēhea kia mōhio koutou te āhua haka rite i ngā rā hopu i te kaupapa nei, e nō muri noa mai nei, nā taea nō mātou ka hui ka kōrero mō te take nei. Ko ia i pērā ai, e rua kē wiki. Engari i Mohanau ko te ao katoa, kua puta ngā kōrero a tēnā mōhio, a tēnā mōhio, a tēnā mōhio, e tatari ana te ao kia rongo ake he aha ngā kōrero a te taumata o Nāwai Teke. Inā hoki ko koutou ngā taringa kei te whenua. He rerekē tērā hakarongo Ko koutou nga kanohi kei te whenua, kei te kainga nei, he rerekē tera kite. No reira, me tima te kihe anga korero nei. Maku e panga atu he pātai ki waenganui i a koutou, hei haka tuwhera i a tātou korero. I etahi wa, ka puta he take i runga, i roto i nga karere, nga pitopito korero. Ahau nei nā ka tūpato ahau, nā te mea e moe ana tātou i tēnā mea te Karere ko tāna kai he raruraru. Kātahi noa ka mākona tana puku, noa he rapu raruraru nei ngā wā katoa. Ētahi taima, tēnā pea he hakihaki noa iho. Nē? Engari, māna e aru, mea rawa atu, taua hakihaki, kua tupu, ē, kua tūroro kē, mea rawa atu, ā, kua parekura kē. Kāore kē, ehara i te parekura, he hakihaki noa iho. Engari, e, nā ngā karere nei e aru haere, te mutunga mai, ānō nei he parekura. Kei hea i roto i tērā rārangi? Ooh, te koi o taku pātai nei. Nāku tonu e kī. E, kei hea i roto i tērā rārangi te hohonu o te raruraru nei? He hakihaki noa iho? Kaua tātou e aro atu? He parekura rānei?
Nā wai e wāwāhi kōrero. Kaua hoki hea te hakautu ki tō pātai e Papa Q. Hoi, i Waitangi anō ahau, te nuinga o ngā rā me ngā pōhiri, te pōhiri atu ki te pāremata me ngā mema pāremata, ana, i reira anō ahau. Ka hakarongo ki ngā kōrero i puta i te upoko o Te Pāti Māori, ka hakai ki wana kōrero. Ka hakarongo ki ngā kōrero a taku tuakana a Eru, ki te taumata, ana, ki te nui o ngā tāngata i tatū atu, ana, ka hakai anō hoki ki wana kōrero, ā, ka mātakitaki i te haka, ā, te wahine, ā, te upoko o te Pāti Māori, ā, ka rerekē anō wōku hakaaro ki tērā. Ā, i te noho maotahi ko te koromatua o Whangarei, ko tana waitangi tuatahi, ko tana pōwhiri tuatahi tēnei ki Waitangi. Ka, ā, huri mai ia ki au, ka mea, E pēnei ana i ia tau? Ka mea atu au ki a ia, Tōna pēnei nei. Tau atu, tau mai, he mea anō ka tūpono, nē? Ā, engari i rerekē, mēnā ka whai hakaaro ahau ki tōku anō whānau me ō rātou hakaaro ki wēnei āhuaranga ā, e puta ana i te Pāti Māori, i ngā kōrero mō te Pāti Māori anō, ko rātou katoa wērā i tērā atu pōti, ā, ka kaha anō ki te tautoko i te Pāti Māori. Kāhore e pērā anō ana te kaha o te tautoko ināianei nā, i roto i ngā āhuaranga o te wā. Nō reira, mēnā rainī he tohu tērā, Mēnā he hakihaki tērā, mēnā he parekura kē, haua hoki, engari ka whai hakaaro ahau ki tōku anō whānau, ki ahau anō hoki, ahakoa taku pai ki wētahi, ki ahau nei he tuatangata, he tuawahine, he tauira anō, he māngai pai anō mō te Māori ki roto i te Pāremata, kei raro i te korowai o te Pāti Māori, e hau a Kōhanga tōtara wāhi rua, mēnā ka whai hakaaro ahau ki ngā pōhi ki te pukamata, mēnā koia tēnā ko tētahi haka ine pai i te Ā, i te wairua o te ao Māori ki wēnei āhuaranga e hanga kitea ana, hāwhehāwhe tautoko, hāwhehāwhe hakahē anō hoki, ā, te nuinga o wērā e hakahē ana, ki au nei nā, nō Te Tai Tokerau anō, nō reira, tērā pea, tēnei rohe nei o tātou, ko rerekē ki te motu whānui hou hoki.
Kei konā ngā tino kōrero, nē, hāunga ko wai e tika ana, ko wai e hē ana, nā te mea he maha ngā kōrero e rere ana i te takiwā. Nā mea te hē, nā mea te hē, nā mea te hē. Taihoa, e kia tau rā anō pea i roto i te kōti, kātahi anō tātou ka āta mārama. Ko te mea kē pea e taea ana e tātou te kōrero i tēnei wā, Hāunga ko wai e tika ana, ko wai he ana, engari pēhea te pā ki te ngākau o te tangata, nē? I kōrerotia mai nei e Moko, e, ko tana taringa e hakarongo haere ana i waenganui i tana whānau. I te kōti e kī ana ko te marae ātea, koia te toa. He ataahua tēnā mahi. He ataahua tēnā whakataki manawawera e kīia nei. He ataahua tēnā momo haka o te tuawahine. I taua rangi tonu, i konā ahau mō te hāwhe tuatahi o tēnā pōhiri, tahi au ka heke ki raro ki te hōtera me tētahi atu hui. Ā, nā reira, kāhore au i konā i taua, taua tāima. Engari i waku mātakitaki ki runga i taku whaunu, he ataahua tērā tikanga tawhito, te whakatūtū puehu i te haka i runga i tētahi marae ātea. He ataahua. Papa o Tū.
Ā, ia, papa i te whatitiri hikohiko te ura. Ā, ka mutu ngā kupu o roto, tēnā haka he haka tawhito nō roto tonu i Te Tai Rāwhiti, nō roto tonu i Te Whānau-a-Apanui. Ā, nā reira he ātaahua pēnā ka aro atu ana i te, te ao ahurea Māori nei. Ā, pēnā ka aro te tangata ki te ao porotiki o he mea nō tēnā. Ā, mōku nei, nō te ao hakahaka ahau, he ataahua tēnā mahi. Ā, ki ahau nei, i tū māia ā, taku tuahine, nō konei, nō Ngāwha. Ā, i tū māia ia ā, ki te taha o tōna ā, tāne, otirā ki te taha o tō rātou pāti ā, ki te, ki te tūtū i te pū. i roto i tēnā o ngā manawa wera. Ā, ka whakaae ahau ki, ki, ā, tana hipa i te rārangi me kī, kāu e kōrerotia ana, ā, he, he pātai anō tēnā. Ko te, e, ko te Shura Wura Kura e kōrerotia ana a Ngāpuhi, ā, i hea te whakautu, a Ngāpuhi i roto i ēnā tikanga Māori tawhito nei e kōrerohia nei e hau. Ka, ka hakaina te manuhiri ki a koe, ā wero nei, ā, ko te Surawura Kura e kōrerohia, kōrero kaha nei i roto i Te Whare Tapu o Ngāpuhi, e aha ana, ā, kei hea te whakautu, ā, ki tēnā tūtū, ki tēnā manawa wera. Koia pea tētahi ā, tētahi huarahi ā, me whai ā, tātou o Te Tai Tokerau, o te, o Te Whare Tapu o Ngāpuhi, e, e orite aku, e, e orite anō aku whakaaro ki tēnā haka pōhiri ki Whāngarei ā, mō te, oh, mō te Aotearoa Traditional Māori Performing Arts Festival i tū ki ā, Ōkara, 88. Te tūtū o te puehu o tētahi o ngā kai whakautu i te take. I nā tēnā kaupapa i tino tahuri ana Te Tai Tokerau ki ngā kaupapa kaitaki, ki ngā kaupapa wero. Tēnā pea ko te patanga ka puta i tēnei āhuaranga, me whāi a Ngāpuhi i ngā tikanga marae ātea. Te nuinga o ā tātou marae kahore ngā hui i tū ki waho, ki runga i te atea. Nā reira he tauhou pea mātou ki wēnā tikanga tawhito. Taku tuahine, ko waea ia ki te marae ātea. Ko waea ki tōna taha apanui, ki tōna taha whakatōhea, ki tēnā, ki wēnā tikanga. Koinā kei te momo ki reira. Āe, āe.
Nā reira he, ko te patanga i roto i waku whakaaro, he patanga mā Ngāpuhi kia āta whakaarongia, katahi ka āta wānangahia ai ngā tikanga i runga i ngā marae ātea. Ā, nā reira, ki ahau nei he ataahua tonu tēnā mahi. Mō te ao o te poroptiki, oh, he mea anō tēnā. Engari mō te ao o te ahurea, mō te tū o te, te, te ao a, a Tānerore, a Hineterehia, he ātaahua ki a au. Ā, hoi nō, taihoa ka kite pēnā rainei ka aru tonu a Te Taitokerau ki Te Pāti Māori. He haka pai a Raniera, he Kiri manea, ehara i te hakihaki.
He anuhea ka pūrere hua tonu.
He kare e mara, pai te hohonu o wena hakaro. No, haere tonu. Hoi no, kahore au i kona. Koia tāku. E tautoko tonu ana ahau i ngā mahi i mahia e Eru. ā, he tino, he nohoanga tino rangatira tēnā. Ka mutu, i tō mātou tuakana, tō tātou tuakana, tō koutou irāmutu a mutunga, i tana noho tau, i te whakaaro au ki runga i taua taumata, tokotoru ngā pouaru o te tū taua o Aotearoa, ko Papakipa, ko Arama, ko, ā, koia atu rānei, o Howareware. e tino kitea ana tā rātou hiahia kia whakautu, engari mā roto i ngā kōrero kua puta, ki te tū ngā tāne ki te whakahoki i tētahi Hokinga, whakahokinga, Ka wero te ao i te pēhi o ngā tāne i te wahine. Ka pērā te tahuri o te ao ki runga i ngā kaupapa ka tū ki Waitangi i te wiki o Waitangi. Nā reira, ko te mate pea ā, ko te, ko te rikoata o wā tātou pōhiri ki runga i a Waitangi, ia pōhiri, ia pōhiri, ia pōhiri, ā, ko waea tātou ki wēnā, ā, dra, dramatics e kōrerohia nei e Muro.
I rongo, ā, i te noho ahau ki mua, ā tau, nē? Nā, i te rongo i te wairua, I pai kē ko te mauritau o te taumata tāne i mua i noho tonu ahakoa i te tino rongo i te rikarika o te hunga i muri, i noho tonu mātou ka kai wō mātou tuara i tērā momo wera o te iwi i muri i a mātou, ana, ka pai tonu. E kore, e kore he akoranga o roto. Ahakoa, i tino rerekē ki au nei, i hiahia ahau kia, like, ko te aha tātou, like, e aha ana te aha? Ki au, like, ka, ka pai anō ki au ko ngā kōrero a, o te taumata, nā, ka tae atu ki a Rāwiri, ka kaha kai ki wana kōrero, engari ko tērā mahi he mea rerekē ki au. Tērā pea i runga anō i te mea e kore e tū ngā pōhiri ki te marae ātea i konei. Kua kore anō ahau e pērā, kua noho ki roto i te whare, i te nuinga o te wā e rerekē anō. Ka hoki.
Whakapae ana au e tika ana koe ka kua timata kē pea ngā whānau me ngā whanaunga me ngā hapū katoa ki te wānanga mō ngā tikanga. Te whakaaro ahau ki tērā tikanga mō te rārangi o mua. Ngā tāne, Moe ana tātou ko taua rārangi rā ehara i te taumata kaikōrero anahe engari he take hoki tōna te tikanga. Koia tērā ko te rōpū e ārai ana i ngā wāhine, i ngā tamariki, i ngā kaumātua o muri. Nāre, konā ahau e whakaaro ana, ooh, ka aha pea e rite raini ana tērā hunga inā ko kaha kē atu tana Ko, ko ke atu i te manawera ina rere pea nga ringa. Mm. Mm. ko, e rite ana raini tatou, na te mea, ko hanga taunga haere a Ngapuhi mm. ki nga hui rangimārie. Ka taka rānei te tarau, he haka pohani. Mm.
Mm.
Right, right.
Oh, nā, kona e, e āta whakaro ana, oh, tēnā pea ko hāneanea pea. Tātou, tātou, kōrero tātou ana hei, tātou i roto i wā tātou tikanga kāore pea e rite ana i nā tau mai wērā momo āhuaranga. Nā reira, āe, tino whakaae ana hei ki wā kōrero, kua tīmata kē wērā wānanga. E mōhio ana au.
Me te Aotearoa.
Me te pai ki au, pai ki au wērā wānanga. I mua kē i a Pōhirine, ka wānanga atu ai A tātou o Te Hau Kāinga ki roto i Te Whare Rūnanga, ko wai kē ngā kaikōrero, ka pēhea anō ngā kaikaranga, ā, kia rite, kia takatū mō te ope manuhiri ka haka eke nei. E mōhio ana ahau i āianei nā, nā, he wānanga anō i roto i tēnei tau, ana,
te pōhiri i mua anō, ā tērā tau, nā, Ka pērā anō ngā kōrero kia rite mō ngā momo āhuaranga ka tūpono mai ki runga i te marae ātea, nō reira e. Ahakoa te momo he rerekē, oh, tērā pea ka mihi anō, ka, ka mihia ia i roto i ngā tau mō tērā momo, pēnei i tāu kōrero mō te pōhiri ki Ōkara e rua tau i mua i taku whānautanga mai ki tēnei ao, he akoranga o roto mō Te Tai Tokerau, Nā, tētahi pēpi ka whānau mai i te rua tau, ka kōrero mō ēnei āhuaranga.
Ia tau he akoranga kei Waitangi, nē? I tērā tau i huri tuarā te taumata, te hau kāinga ki te kāwanatanga i tērā wā. Nā, ka hakarite kia kotahi te kaikōrero, ko Āperahama tēnā i hakatau I te Kāwanatanga, ka poto ana kōrero kīhai i tino roa, kīhai i tino rangatira ērā kōrero kei maumau wana kupu ki ngā taringa pīsai i tae mai i tērā tau. Nā, he akoranga o roto i tēnā, wētahi ki a i tae atu ki Waitangi, te hunga o te ao pāpāho nei, o te pae āhua me te pukamata, ō, ka nui wā rātou kōrero mō ngā te koretake e titiro ana ki a koutou, e. Ka nui wa ratou e tawai i a tatou o te kainga mo te huringa o nga tikanga, te huri tuara ki te manuhiri ena tu ahuatanga. Na, ka ta mai ki tenau tau, ka hanga orite, ka tapiri pea e ia etahi tikanga hou, na, ko kiri tena i hakawhiti i te rarangi kei waenga, ko te atea tena o tu matau e nga. E mohi ana ēnā pouareru e kōrerotia nei e Raniera mā. I konā hoki ngā wāhine, kāore hoki ngā wāhine, me kōrero ponoa hei, kāore hoki ngā wāhine i tū ki te haukoti i wērā mahi. Nō reira, he akoranga ia tau e kāore tātou o te kāinga nei e tino wae ana ki te E mārama nā tātou, e kore ngā tikanga e pērā ia tau, ia tau, ia tau. Ki Waitangi. Ki te kāinga, pea? Āe? Ki te kāinga? Erangi ki runga o Waitangi, ko wai ka mōhio? Ko wai ka mōhio? Ahau nei, pai ki ahau. Pai ki ahau tēnā. Ngā hui o te kāinga nei, o wētahi me ngā kaimihimihi, o, ko te wāriu, he rua tāra. Ko te hutu.
Engari ko Waitangi, o, ka pōhēhē te tangata, o, he Hollywood show kē tēnā. Mai i te tirohanga Māori, e, he akoranga ki roto i ēnā mahi, nē. Wētahi o ngā āhuatanga kāore e tino hakae ana ki tēnā. Āe, ahakoa nō te kāinga kē, nō Ngāti Rangiakeri, e, e, ko te tangata e tino mōhia ana nō te kāinga kē ia, e kore rawa ki ia e hakawhiti i tēnā rārangi, nē. Tātou o te kāinga e kore rawa e mahi tēnā, kei wēpua ngā kaumātua me ngā hunga o te kāinga nei. Nō reira, āe, mehemea e kī ana te tangata nō te kāinga ia, o me aro ia ki ngā tikanga o te kāinga nei, kau e waiho noa mā ngā kupu e aruaru i te tangata. Ataahua? he akoranga tonu kei roto. Nui te akoranga ne. Me mataara. Me mataara. Ko hau, i Waitangi ahau i taua wiki ra, engari ahau i noho ki tetahi murumuru tino pai i te Teneti Forum, i raro iho i te taha o te whare waka ra, kona nga korero ataahua tino pai, whakaaro whakamua ana, whakaaro ana mo te whakakotahi i te iwi, Pai te wairua, tērā wāhi. Na, ka tae mai te rongo, ooh, tutū te pūhū, tutū te pūhū! Na, nō te ahiahi rānō ka kite au i te Ingāri Koatatanga. Nā te mea, te ao Māori āianei, nē? Hōro! Puta ngā kōrero i puta mata, i whai. Ka mutu, Tōru hāora me te hāwhe te roa o tēnā pōhiri. Nē? Ia.
Ko ahau e, pai ō kōrero mō te haka, pai ngā kōrero mō ngā whanaunga. Ko hau e āta pānui ana i te wairua o te wā. E whakaaro ana ki wēnei tau e rua kua hori, na, nui ngā whanaunga kua tahuri mai. Ā, kua huri mai te ngākau ki te ao Māori, ki ngā kaupapa Māori. Wētahi whanaunga kāore pea i kōrero Māori i mua kua tīmata ki te mau kākahu. Ā, kua mōhio he aha tēnei kara nei, kua mōhio ki tēnei mea te whakaputanga, kua mōhio ki te Tiriti o Waitangi, Kua, um. He mea fashionable kia Māori te tangata i āianei nā nehe. Engari he nui ngā whanaunga kua tahuri mai ki te ao Māori i roto i wēnei tau e rua nei. Kua, i piri atu ki te hīkoi, i pōhi i wētahi pōhi kāore pea i pērā i mua. Peke i te rārangi pōti noki. Āe, nui ngā hua i roto i wēnei tau e rua. Nā, ko hau e pānui ana i. Tuku tono ki te Pāremata. Hakahi i te Treaty Principles Bill, wērā momo aoranga ko ara te ao, te iwi. Ai, kua tino oho mai te ao Māori mutu kua tahuri mai ngā ngākau o ngā whanaunga me wētahi hoa Pākehā, kua huri mai hei hoa pakanga. Te mate nui ki ahau, i ahau e whakaaro ana ki tēnei āhuaranga i pupū ake, E kite ana ahau kua hoha marika te iwi i a au nei. Kua hoha, ā, patai koe mō te meme hakihaki meme rani kua tanu ahau te pāti rā ki te whenua. Ko hau e kī ana hanga rite pea ki tētahi kaikōhua nē, boil up, nē kua roa te noho ki te kīhini, kua haunga, kua pīrau, e pērā ana tēnei kaupapa, kua tino hoha ngā whanaunga, kua pīrau haere tēnei kaupapa, Ko Haunga kahore ratou e hihi ana ki te tahuri ki nga korero o te pati ra, kahore ratou e hihi ana ki te tautoko, nui nga mea kahore e hihi ana ki te tautoko i te pati ra, na te hoha ki te raruraru. E hihi ana ratou ki te whakaaro whakamua, e hihi ana ratou ki te kokiri whakamua, e hihi ana ratou ki te Whakaaro ki ngā mea hari, ki ngā mea paina, me nui ngā tao e rere mai ana i te Kāwana. Tahi, ngā whanaunga o te Pāti Māori, ngā whanaunga me ngā hoa i whaka kotahi i te motu, tahi rātou ka huri hei um, hunga whakawehewehe i te motu. Nā reira, koia tērā ko te mea kite ana hei te taionga mate nui, wēnei raruraru ko te um, hōhā haere o te ngākau i tahuri mai roto i wēnei tau e rua nei. Mm.
Wētahi o ngā whānau e hanga taumaha ana i te mea i te tau 2023 i pōtingia a ērā hunga ki roto i te whare pāremata nē, wētahi o tātou e hakaaro ana o, maumau taku pōti kia tū koe ki roto i ērā rohe hei māngai hei kanohi mōku erangi e huri ana koutou ki te patu i te Māori anō tētahi hakaaro kei waenganui i a tātou, ē kua tīmata, kua tīmata. ngā whanaunga nei ki te kōrero ki te wānanga tahi o ka ahu pēhea tātou i tēnei tau. A te tuawhitu, tuaono, tua, tuaono o aku, o Noema tēnei tau, na, ka haka tūwhera anō ngā pōtitanga ā motu, nō reira, ka ahu pēhea tātou i tēnei wā. Kua rongo au i ngā kōrero mai o aku hoa me ngā whanaunga ko te hihia rātou kia wehe i te Pāti Māori. Nā runga i ērā āhuatanga, horekau he raru ki ahau, nō te mea, e ko te painga o tēnā, e wānanga ana tātou, nē? Āe, kāore e tatari ana kia tae ki te rā tahi ka tae poka noa ki te tuku pōti, e wānanga ana tātou i roto i ngā hui maha katoa, i te kura, i te mahi i roto o Waitangi, Māngūngū, ngā wāhi katoa. Ka mutu e rongo ana i ua tātou taitamariki, nē, puta wētahi kōrero mai i te forum tent, mai i te hunga taitamariki, e hoha ana rātou ki tērā pāti, e hoha ana rātou ki ngā mātua e amuamu ana, e kohete ana, Tohe ana ki a rātou anō.
tohe ana ki a rātou anō, ā, yeah.
Nātemea e wareware ana tātou ko wai te hoariri? Well, ka nui to tātou, ka nui to tātou kōrero mō te hoariri, eh, na, ko Nāhinara, ko act, ko Aotearoa Tuatahi, eh, engari huri ana tātou ki te patu i a tātou anō, na, ka kaha kōrero tātou, eh, mō te hunga rangatahi, te hunga taitamariki, ko rātou te apōpō, erangi kahore tātou e haka rite ana te huarahi kia tītika mā rātou. Kia ora.
I mua ke nei i hiahia, like, Kaua, like, kia hohau te rongo, engari kia tau wēnei raruraru kaua ki mua i te aroaro o te ao whānui. Ā, kia ora. Kaua i te pukamata i Paeahua. Ā koutou nā, you know, like, haere koutou, kia tatū, kia hakatau anō i wēnei raruraru hoki mai, ana, kei konei anō mātou ki te tautoko i a koutou, engari kua kore e pērā, Ko Hōterene Tiriti ki mua i te aroaro o te katoa o te ao. Hōterene Tiriti.
E raru ana tātou. E, e tika ana te ngākau. Inā hoki, e, tērā hōtaka e kaupapa tūroro.
Mā, mā Nelson i whakatika.
Nā te kaumātua kene e noho wāhangū nei rātou i a tātou.
E haka mīharo anau ki ngā koroua o tāua nei hoa. Āe. Hō, kei konā te, tēnā mea te puna o te mātauranga. Well, he tika hoki te, te, te pūtake. Kua wareware tia te, e kaha nei tātou ki te kauhau i tō tātou ao Māori, ka puta ki runga i te ātea, he ama, he ao ano tērā. Nā, pērā i ngā pōhauhau i whakarite i te taki ki runga o Kara, nā, kei hea o roto o Ngāpuhi nei, e kite ana, ko te pā tūwatawata kei roto i te pokohū. Tahi ka whakatūtūhia te kapa ki te pokahū o te papa tākaro. Ko te manuhiri pakekpe ka heke mai te puke ki raro. Wera hunga, top of the class. Nā, ina riro mā te pōhauhau tātou e arataki, ko te mutunga, ko te Ao ki o tatou reanga ka pera. He mahi nui katahi ano na, penei e enei te rawa, mai tera wa ki naenei, a ko puta ake no tenei. Ko te, ko te whakataunga ki a au, i te raru nui pea o to tatou kore e akiaki i te ropu tōrangapū nei, kia whānui ake te tirohanga i pērā tāria ana i tōna wā. Ko te takutai moana te pūtake, engari kātahi ia ka huri kia whānui kē ake te titiro a tēnā rōpū. Nā, te paunga O ēnei tau e toru nei, koina ko te mahi he whakahē, he whakahē. He ruarua anō iho ngā tauira e puta ake ana, e kī ana, anei tētahi huarahi hei whāinga mā tātou. Ka huri kē ki te tautohetohe mō te tohe noa iho. Horekau kē, puta ake ana ētahi tauira e kī ana anei tētahi whakaaro, ngā whawhai mō Whānau Ora, ngā whawhai e kī ana me pēhea te pupuri tonu i ngā kaupapa akoako i tō tātou reo, ahakoa rā, te mahi ki te whakaiti i te mana o te reo, he maha ngā wāhanga e kitea ana te oranga e puta ana i waenganui i ō tātou uri, ko te reo me ōna tikanga. Nā, maumau te karanga he rōpū tōrangapū Māori. Pai kē pea kia karangahia he Kaua hoki, fresh choice ā rānei. Pack and save. Whare hoko mārie. Nā, kei reira te wāhanga e kōrerohia nei ko, kua pāpea te hōhā. Kua kore kitea te tino ngako o te tīmatanga o te rōpū nei. He aha te huarahi? Ki a au, ko te mahi nui kia tino akiaki o tātou karanga mā, kia rēhita ki runga i te rārangi Māori. Ena, kia āta whakaaro ia he aha te wāhanga e oti i a rātou, e oti i a rātou. Arai e oti i wētahi atu, i a rātou ake. Ana, tīmatahia ā tātou whakariterite ki roto i ngā kāinga, ana, mā ērā kāinga e huihui tahi ki runga i ngā marae, ā, e, e tika ai te, tō tātou whakariterite mō ngā Waitangi maha e tū mai nei. He, tērā pea, kāore anō kia oti, kua, Kua āhua toru whā pea ngā wā e kite ana i te huringa atu, i te hokinga mai, pēnei te tai timu, tai pari nei, o ngā whakarite ki te Whare Rūnanga Rā. Ko tētahi wāhanga pea kāore anō kia mārama ki a tātou. Tai Tokerau nei, a uri rānei o The National Trust, au hoki. E? Ā, ko āhua hōhāu te mātakitaki i te kanohi o Apirana Ngata e haka mai ana i mua o te whare rūnanga, moe ai ngā kōrero, he āhei pērā ai, erangi, ko ētahi kei waho kē nō ana, ko Wareware, tērā whenua, I takea mai o tātou kāwai o te kāinga nei. Ki hei heke mai i a Porourangi, i a Nukutai memeha i a wai atu, ka hoki. Nā, ki a au, e, he tino take tērā i kite au i te wā i whakahouhia ai te tī i te taukataha ake. Ka tukuna rā e Ihaia mā te whakarite mai te tau rangatira ki te urunga, Ana ki a Ngāti Rāhiri o o Aotea, o Taranaki, te wāhanga ki roto, ā, ki runga i te ātea, ki roto i te whare, puta ake ki waho rā. Ka hua anō te ingoa Huatakaro. Arā, koia.
Nā, ki a au he, he, kua kīhei pea, kīhei noa kia mahia ērā mahi, ā, mō, mō runga rā. E rongorongo ana au, e karangarangahia ana ko Ruarangi. a runga ra. Te whenua o runga e mea nei, te marae ko Ruarangi, te whenua e noho nei ko Te Whare Runanga. Ae.
Na, kei roto pea i wera momo korero, te taketakenga o te wananga nei. Ko au e mea ana, ina kore e hoki ki te taketakenga o te wahi ra, e kore e mutu tēnei āhua. Ka toko mai anō tētahi nanakia, ā muri ake e oho ai tātou. I, i roto i ngā tau kua taha ake nei, i taukumekumehia te mana o Ngāti Hine ki runga o Ruarangi. Ko a tātou e wareware i tērā. I a ianei ko Huri Te Tai, e, e mārama ana te rongo Ngāti Rāhiri, Ngāti Kawa, Matarahurahu. Na, pēhea atu ngā 120 e ngaro nei o ngā hapū?
Tiko tonu. Engari he nui tonu taku aroha ki te hau kāinga. Ko reira. Mahi nui. Mahi nui.
He whanu e timotimo kau atu tēnei i a kau te kōrero. Engari tāku mātakitaki, a Waitangi, pai ana. Nā te mea ko tērā whenua kāore noa i hē noa, ahatia pēhea te tini o ngā raruraru e mauria mai ana i waho ki runga i tērā whenua. Kia mahalo hoki tātou, nē, mō taua wā e roto i te tau kotahi wiki, ko ngā tai katoa o te motu e papaki katoa tonu ki reira. I reira hoki taku wahine e mahea ana i taua wiki, ā, ka tae wawe atu au ki reira i roto i taua wiki. Pai. Engari, kia mārama tātou, e kāore rātou i ware, i wātea i te raruraru. Horekau tātou e tauhou ana ki tēnei āhua o Waitangi, ko tātou te kāinga nei e taunga ana. Pēnei nā, ko tētahi o ngā kuia o reira, ā, ka haere mai ki te hopu i a au, kōwhete ana, e amuamu ana, mō tētahi anō rōpū i tae atu ki reira, i raro i te tai kaupapa mana motuhake, tino rangatiratanga e rapu nohanga ana rātou mō to rātou rōpū i runga o tau whenua. Mua tātou e ia tau, he maha ngā tangata e noho puni ana ki reira, ki te whenua i te marae raro. Engari ka mea atu te kuia, taku aroha, ko oti kē te whenua nei, te hakarite. He mō ētahi atu rōpū. Nā, ko wai ki konā, ko wai ki konā, ko wai ki konā. Ora kau e, he whenua, i konei he nohanga mō koutou. Ā, tahi te iwi nei ka hoki mai i te waenganui pō, ka tapahia te tīni, te mekameka e tare ana i, hei, mea,
hei ārai i te tangata hau, haere pokanoa. Ki reira, te rā i muri mai ko tētahi o te hau kāinga rā e noho ana i runga i tana tūru i reira ko pai hoki te iwi nei, ka pā tātou ki a ia, he aha, he aha ana e mara a hoi noa e tiaki ana i te whenua nei. Ā, āpiti atu ki tērā, ko te mahi a taku wahine i raro i tana mahi ākau nei, ianei he haka haere kaupapa mō ngā tamariki. Pēhea rānei, ka tae atu tētahi whanaunga e korekorehia nei ki te āwhina i te kaupapa, ā, ka hanga ia i tana taonga he mōrere mō te tamariki. Engari, te hanga o te mea nei e rite ana ki tētahi o ngā whare a te tangata whenua o Amerika, nā, he wahine i reira nō, nō aua iwi, nō aua iwi, ā, ki, ki a ia, ko te hanga o te mea nei, e kore ngaro i a ia he, he mea haka rite ki a rātou anō whare, engari ko te hanga o te, o te, o te whare nei, he whare tapu kē tērā ki a rātou, hāngai ana ki te, he tikanga rānei a rātou mō te hunga mate. Ā, ka pouri ia, E takahi ana te Māori i te, i te mano o taku iwi, ka mauria te take nei ki te hau kāinga. i te roanga atu ka tau te rangimārie. Hoi anō, he tauira noa iho tēnei. I kite au i taua whare rā, me taku mīharo ki tana momo.
Koia rā, ahakoa huri koe ki hea, i runga o Waitangi, i taua wiki, he raruraru kei konā. Nā te mea ko ngā tai katoa e whā o te motu e whati katoa atu ana ki reira. O te ao. Te mea, te hanga nei, he pai anau ki ēnei kōrero, he akoranga kei roto, he haka pakari i a tātou mō te kāinga nei. Tētahi āhuatanga hoki o te rā o Waitangi, e titiro ana tātou kei hea ngā titiro, e tauke ana tā tātou titiro ki te Pākehā. Ko ia kē te mea mau mai ana i ngā mahi poka, poka noa, ki runga i a tātou. Engari, ētahi o ēnei raruraru, he mea hou, hako ohana i a tātou, nā te mea kāore kē i ahu mai i te Pākehā. I ahu kē mai i a tātou anō, nē? Nā, he akoranga tērā, he akoranga tērā. E, ka mutu, i pā mai anō ētahi Raruraru pēnei ngā tau ko Pahure, he wāhine anō, he whaea nō te kāinga nei, engari nō te kāinga. Ā, he mea hou tērā. Ia tau ka puta mai e Me Rereke, kāore tētahi tangata kotahi rānei, iwi kotahi rānei o tēnei ao katoa e noho reri ana mō ngā tūponotanga katoa o te ao. Āe, āe, nā, tukana tēnei. Nē, nā, ka tū mai a whaea Mere. Mere, Mangu.
A, a, a, a Whaea Mere, a, he, he, re, he rerekētanga tera. I muri mai, ka noho tahi ano te iwi ki te wānanga, Ai. ina pērā anō, me pēhea? Me pēhea? Pēnei me tēnei, hoi no te rerekē, no waho kē tenei. Ai. Ā, ko taua āhua nei anō he haka oho i a tātou, i muri i tērā, ā, kua hui tahi anō tātou ki te wānanga. Ko wai te tangata ka puta mai i tētahi mea rerekē, tahinoi ka kite i tērā mea i tōna ao katoa, mōhio tonu atu ia me pēhea. Nē? Nō reira, kei roto tonu tātou i te huri, ā, o tēnei kaupapa, ko te mea nui kē, Ia tau, ia tau, ka tae ki te mutunga o Waitangi, ngā kaupapa hāpai i te rā o Waitangi, e mau tonu ana te rangatira o tērā whenua.
Kāore i whara, ahakoa te pōhauhau o ngā mahi nei. Tātou o te kāinga, tino taunga ana tātou ki te whawhai i roto i te whare. He tika tonu, nē? Tino pai.
Āe, mōhio ana tātou, ko ngā, ā tātou tao. Hui Māori, hui Māori. Ā tātou tao, ehara kē nō te marae ākonga. Tika.
Ā, kei konei kē, ko ō tātou māngai i roto i ō tātou whare. Āe. E māmā noa hoki a tātou, te tū ki te ki te mea, ki te riri, ki te tangata, ki te whawhai ki te tangata i roto i te whare tupuna.
Te meke noki, me te ihu i marae.
He akoranga, he akoranga ēnei. He wheako.
Hoi no, hei taupoki pea i aku kōrero, te hanga nei mō te wāhanga ki a tātou tikanga, he akiaki noa iho. He akiaki noa iho. Pea, engari ko te wāhanga ki te ki te Kāwanatanga, kei konā pea te parekura. Inā hoki te kōrero i puta nui nei, ehara i te mea he haka hē i tēnā tangata ake, i tēnā tāne ake, i tēnā wahine ake, engari nā te hōhā. Inā pā kau anō, Tērā koroke ki tō ngākau te hōhā, ā, ko Pauke te kaha i muri mai. Mō ētahi tau. Me taku hākāro haka mutunga nei, hanga maumau nē te rā o Waitangi, ka pupū ake ēnei raruraru, he aha tātou tē Hakatārewa tonu atu ai te kaupapa, hei aha te Kāwanatanga, hara tērā i te mea nui. Kia ora.
Ngā pāti katoa, ngā māngai Māori katoa kei roto i ngā rōpu nei, haere mai tātou ki roto i te whare hui, te whare tupuna, ki reira tātou haka tika ai ēnei hakihaki, ēnei raruraru. Mēmea kāore ō te ani i a koutou i waho o te whare tapu o Ngāpuhi, haere mai ki konei, ki konei tātou hui e, ki te whenua tonu o Waitangi. Wainō, he rākāro nō te reo. Maumau te ātaahu o tērā rā. Tēnā pea he mana kei roto i taua rā hei haka tika i ētahi o ēnei raruraru. Moko?
Anō, haka ana, whanga ana kia oti i a Uncle Ben te tono pūtea kia Haka mīhini Hauhau Makariri i roto i te whare runanga me tētahi putanga ohorere ki te tae i te mea kotahi noa iho te kuhunga me te wini i taua whare, nē? Tae ka hako ai. Kia puru nei ki te tangata i roto i te whare ka ranea. Kia whai permit.
Mōhio noke ana ahau i roto i ngā tau kua hori nei, Nā, mā roto i ngā wānanga. I mua i te taenga mai o te Kāwanatanga i hari te mea ka, ka, ka tū taua wānanga i mua rānō i te taenga mai o te Kāwanatanga. Mō te katoa o tērā wiki, tērā marama, ka āta wānanga te hau kāinga, te mata rahurahu, Ngāti Kawa, Ngāti Rāhiri, o, e, ka aha rātou mehemea ka tae mai te Kāwanatanga. Moe ana au, ko te Kāwanatanga tonu ka tohutohu e ki ngā kai, ki ētahi o ngā kaihakahaere ka pēhea nei te haerenga, hakahaerenga o te pōhiri. O ngā pōhiri I tērā katoa.
tau.
Te tari o te Pirimia, Ae. he tari hōhā marika, ka tohungia Ngā rātou e rātou.
hakaritenga Te meneti, te me hāora. pēnei, pēnā, pēnei.
E, ka mutu i tū a Uncle Te Pirimia Shane me te i Kepler, tērā tau, hōhā. me te tohutohu atu, eh, ki te Tarahiti, ka mukua te pūtea ka hakawhiwhi ki a rātou, nā runga, āe, nō reira ko te Kāwanatanga, ko te pūtea tonu e hakahaere ana i tērā,
kei reira te whakaaro kia hui tahi, āe, kia noho tahi ki roto i te whare ki te āta wānanga ki ngā pāti, ki ngā māngai katoa, erangi, mohi ana au, E kore te Kāwanatanga e hakai ki tena, na runga i era ahuatanga ko ratou ke nga kai tohutohu a putea nei. Na he patu ano tena, ne? Ae. Tenei iwi e kaha ana ki te patu i a tatou, tetahi mea e whakarangirua ana i ahau, ko te nui o te rangi, o te Aroha i roto o Ngāpuhi. Hei tāku, he nui rawa. Kua nui rawa tērā aroha. Pōwhiri ana i te hoariri ki tō tātou whare, whakaae ana kia whakatau rātou pēhana te whakahaere i te pōwhiri me te kī atu ina kore koe whakaae, kua tangohia mai ngā moni. Āta tohutohu mai ana. Kai te kai patu i a tatou e haere tonu mai ana ki roto i te whare. Whakaaro ohorere tēnei.
E hia pai hoki kia pērā. Ō, na, na, na, na.
E tāpiri ai ki ngā kōrero a Tāmati nei. He aha te raruraru o te tau e tū mai nei, ko ngā take e kōrerohia nei, me pupuri, ka kōrero, ka wānangahia ai ki Māngungu. Ngāpuhi nahenahe. Hei aha te kāwana, hei aha te iwi chairs, a wai atu, wai atu. Kōrerohia ngā tino kōrero nei. Nā te mea, e pērā katoa ana ngā nekenekehanga o te kāhui o ngā rōpū ā-iwi nei. Tahi rau mano mō ngā rā e rua. Tahi rau mano. Mā ngā rōpū tekau mm. mā rua. Nā. Nā, ka mutu ko te utu e, e pau ana ki ngā hunga e haere mai ana. E, e, e hara tēnei te poro i tō kōrero, Nā. engari ko kitea he take hei aku whitiwhiti kōrero mā tātou ā mō te haka-aturanga e heke mai nei. Ka pai? Nō reira me waiho tārewa nei i konei. Tahi noa iho taku tiha. Kua pā, kua pā atu hoki tēnei nei ki te take nei me pēhea tā tātou pōwhiri mai i,
i te Pākehā, i te Kāwanatanga, i te Kāwanatanga, me wai, ki roto ki ā tātou kaupapa. Ka pai. Aa. Nō reira, e pānui ana au i ngā kōrero mō te raruraru, te hakihaki nei, te parekura nei rānei, kua pā ki te Pāti Māori, oo, e homai hanga haka pai ana ahau, tēnā pea e hoki ana anō ki runga i te kōrero a ōku tūpuna e mahara tonu nei au, tā rātou kōrero ko te tino tupuna o tāua o te Māori ko te pūhaehae. Hoi nō.